Mwanche morigereria Gusii Voice. Ekero togendete bare korotwa tw'omogano oyo iga korwa ase esukuru iga ye chinche, agwo ase riraba riabete rikoanyoka naboigo koita abanto bane. Aye iga sinteneine nase enka y'oyomo oyo iga obete kagosiria obogima bwaye. Buna kwabeire gokobwate emegano iga gocha gocha, abanto mbarenge ime babere abare gokora egasi eye iga. Bono oyo igo orenge ime ogerete aba bande bagacha gosoa ase engencho yogochia komo rescue.

Ng'aki gwachete konyora amang'ana aya iga? Ng'aki omogaka ogo asogete korwa ase enka eye iga amerwe ki agokora mpaka rituko eri iga omogano ng'aki ochete konyonyora?
Omogaka one nigo asogete korwa ase enka yane rituko kiare ng'a ria chuma, esa eyemo na enusu chia mambia, akagenda ase okwerigeria ekebarua kiaye kia rituko, egaika chinsa isano ibere. Omwana oyomo bw'esukuru nere obinyogete gocha, akang'ira esang'era obwateranigwe ne riraba. Ingobinyoka gochia esukuru, nkanyora abanto abange nigo baichire ororo, inche ande ngakagera ng'a nakonyeke nabo baramotubore bamoikere. Ekaba egeka, ekaba esita mpaka achete korusia obosambi eria botuko. Oyominto obeire gakonyora. Ntigeire abana batano, na abachukuru babere, nere okabeire ogosoka, otoretire endagera ya kera rituko, ekogera ase esukuru nibwate abana babere secondary, na babere primary, nabo igo, na omwana oyomo naro omorwaire, oyio mwarire ogochokana. Nere okabeire gakoenda gakomoretera amariogo onywe. Igo bono ase enka yane natigeire na obororo obonene egekogera nabo ndaganie obokonyi, ekero kiani abana bare esukuru bagenderere, mbatigere enchera egekogera esosiriri. Ebinto mbire oo bono buna enyomba nere konyora atigeire enchera atarakora, nabo igo na omwana oyo nabo atakeire airwe nonya na esukuru eria akoba ga- gakofunswa erinde ache gokonyeka. Igo bono okogania kwane nkoria nare gosaba ase abarai baito, banyare gonkonya barigererie enka eye mono, eri ng'enderere gosugumia obogima, e abana aba bache korosia egesaku kia oyo omonto twaumana kionkodi. Igo tiga mono gose. Rituko omogaka ogo agotebia ng'a banyorire egasi ya ogokorosia enyomba ya kebare ase esukuru ya chinchindi eria yarenge.

Aragure ndagesi ebiakaendie ekanisa, na Jumapili na Jumatatu maambia buna abwo getachiete, akaenda rende gokora egasi eye, akaba gakoirana buya ase amatuko ayio akaenderera mpaka rituko eri bono buna aumiete. Nere rituko erio aumiete, nigo antebetie na goika saa nane nkoirana are, ache koreterwa omwana oyio omorwaire, amariogo, bono ekero naganya. Chiaika chinsa echi nari nanyorete ng'a oumire.
Abakande bagocha ba- barua frustrations chiabo ase abang'ina baeresa igoro y'egasi, na complain yarenge igoro y'egasi eye either ase ogoakanwa either ase kende either gose ase aye bagokora emeremo na kende gionsi nyuma rituko eri riga ria ijumaa ritaraba. Nakombureneti kende gionsi ase engoro eye nabakunyete. Tiyanyogete nonya ne rituko erimo naende inche abwate mochando onde, mpaka yaani naye aigete rituko erio, naende rituko erio konyora kiabeire na konyora obwongire egasi bachire barire lunch, naende buna nairanete eria kabere, nambete koigwa natebetigwe bamenyete ebuti eyemo. Buna ase oigachete oigachete aeretie esano, rigira bare kanyoka. Igo bare konya basiekire emeremo. Konya bakorire emeremo.
Contractor nere oyasete gobatebia ng'a mente ebuti. Eeh. Mh. Na emeremo yaye nere eri eyio. Na gose ere orabeire gagokora emeremo emenge, na egasi yaye orabeire gagokora oboremi, orabeire gagokora egasi ya welding, orabeire gokora rende ebinto bike bike. Bono okobua mono neye, rende bono morare kwerigeria eye yachoaka are, choaka ari eye nabwate ochusie enyinge iga ekogera tari mogeni ase ogokora egasi eyio, nonya nabwo ase esukuru ere eria ya gatato abeire iga gokumia. Orabe iga gokora egasi ase esukuru buna Ibara, nokorire Nyangoge, okorire nabu chinche eria ya gatato. Orabeire gakora buna tente, igo tari arengwe omwega ase egasi eyio na omonto omaete egasi eyio nochusia enyinge.
Omwana oyio ochia gokoeresa ng'a omogaka oo obwatereretie ribaga mwana ki oyo? Omwana oyio na omwana bw'esukuru oyore obwo omwamate one, sobeire ekeng'umbu eke, ekero nkogecha omotuko ogochia kwabo nabarabwo ogocha kwane. Nere otwarete ekeganda ere agacha akanyora ntenena isiko. Okong'ira ase okorera. Tinyorete chisemi korwa ase onde bwensi. Korwa iga nase korwa iga chinche nare.
Ekankeria are moono. Nabo rende ekero okobinywa togokobinywa ko ogotumia chidakika ishirini kwamanya goikwa. Igo nabo ominyokete korwa iga mpaka isiko. Igo naminyokete okobinywa kwa gwoka na korera kwene. Eka goika oronge ki kwanyora abanto baichire. Ekero naigete oonanyorete abanto na abange baroo. Nonya na abasikari nabaumerete baikire ororo, na abagaambi mbarengeo, Insa ngapi yarenge?
echiarenge chinsa isano na ibere na enusu iga. Mm. Mm. Ah, nabo kwaberete bakomoa erio? Nonya naberete mpaka chinsa nachete korwa ororo, nachete korwa ororo insa eyemo na enusu, erio atararusigwa obokendu bwasoete enda yane, ningoika iga iga chinsa ibere naende ngwa- ngwakerwa esimia naurwa esegunia, Mm. na ekero airire enyama eraire chinsa inye.
abanto nkonya koeresa bare ng'a mbaigete bakamorora, nkwarenge ororo ekero bakomorora ng'a bamoikereire.
Eyio nabete ngotangwa, egeko ore omoganda orenge omonene, nabo nare gotaka kogani ng'ende ndore, nabwatwa na naisaransigwe inse, natebiwa bono aye rero aa kende tikeri, eeh ase enguru eyio aba tinsiomereti ekorora, enare gotangwa.
Nkwacha koigwa ng'a abanto mbare naende bachiete komorusia ime bagacha korimera nabo riire bare kamobwaterani nabo kwarenge gose konyara kwarure oo. Ekero abwo, ekero abwo bachete ko- komorusia, nonye narenge, nekero omoemusia achiete korigereria Egekogorori kegwegeka, nere akarora tiga arete etinga egere gose nakonye oyominto komorusia ase riraba, etinga rende ekero yacha, nere ekara akunye ekara akunye ekero yabancha yamoikera, ekagera ekarigia abamura abwo batato baende bachie korusia oria. Lakini bahati mbaya riria abwo basoigwe ime, riraba naende rikanyoka rikabatoba. Nonya okwarenge. Nonya narenge. Kai, o naende omochando orenge bw'omogaka okamenta naende. Ee, o naende omochando orenge bw'omogaka okamenterera, okareterera abande batato. Mm. Mm. Ah,
so far goikire nyagitari kwa kwa mororie
Omogaka ominto anachete nkamorora mambia aye, riria rituko riarenge ria Jumamosi namoroche. mm. Mm.
nabwate are amachinde ere Riria abwate are amakuru ekiongo tiro, Risaaba eri ri'amaega ri'ekiongo tirio rianyugete, nari rioka rakini omobere onde tobwate koumiseka konde kwensi eye gose alama ende yonsi.
Pole sana. Onde ochire korwa esukuru, onde otomirwe korwa ase abaiga bamoete emeremo, nigo ochire iga iga ase enka yago, bagokoremia gose gokwa report ende yonsi.
Inche tindarora onde ochire ase abamoete emeremo, tindarora onde bwensi ochire bwana.
Onde taiyo ng'ake ere Simino noyomo. Ase abaraiyo abachire iga omorai narore iga, Ben Momanyi, oyio orenge omwemupi, nere obaga agoika enka eye rituko ria Jumapili nere obete gakong'eng'ora. Abare na Patrick Osero. Natomete eng'ora yaye ya igoro, lakini rende ntorarorane obosio ase obosio, tindamorora. Mm. Mm.
Ah, enka yao gwateba n- nobwate omwana orwarete ng'a- ng'a- mwana ki oyo ng'aki arwarete Omwana oyio arwarete, okorana na motwe oye tori buya. Nabagoika omwana oyio mbora noe mbotuko, ise nere ore koboka oende omorigie, omoiranie. Bono nabo inde nobwoba iga ekogera, oroche monto mokungu tokoboka gose nsaa saba gwakerwa nomwana oyo ase gete osoke. Igo bono omwana oyio nere ntwarete obwoba nere mono, nare konyora. Nairwe esukuru gose arwarigwe obwene, egerana inche nyore ribaga riokorenda abande.
Nonya ogachama koirwa nyagetari ande omochando oye no onye otoekanire nororia. Omwana oria natemire komoira nyagetari orasabeirwe, bono rende gose bakorikana na omochando o kebongo. Naba nabo kwamoiborete kare ogosacha kotwara omochando igoro. Omwana oyio one namoiborete buya, agasoma esukuru buya. Ekero aande Kosi ase Aroni agakora, ekerenda bwoye, ekero aika emiaka twenty two, akaba bono aria atwarerete omochando oyio. Bono korwa erio buna atwarete omochando oyio, kiaba nkorwa bwoye, kiaba nkorwa bwane, nabwate omwana, obwate emiaka etano, oyio anyorete korwa agwo bwoye, nabarabwo bantigerete. Nabo bandigereretie igo egekogera rende naye togochi timbwati ensa chi'ogochi konya kobagambia ekiya. Mh.
Nokagokina mpaka akoenda bwoye mboronge aria. Mbuya arenge.
Nayachaka go develop rende mochando oyo kare bwoye.
Nariachagete rende korwara rende bagaika rende kare bamorwaria ake igo bakamondutera. Konyora asire konyora omwana, ekero anyora omwana bagateba mbamoe korwa ere goikera bono, mbachi komoyia bagateba mbakoi monto orwarete rende bono obeire barimo. Ekero bagoteba ng'a ki abambua ki abasobo ki bamineti. Bono ebamineeti ng'a ekero agenderete bwoye, nario achagete korwara, naboro bateba ng'a yaya. Maybe nabo oranyore ng'a nkorwa so barigereiri bobe, igo bono okorutana kwarutwa oo. Goise nere obeire gakong'ang'ana na omwana oye, Tata mwana omo- ekero gotuka ekero agosoka. Mhm, tata omwabo naende nkomoigwa arenge, ere gakwanire nabo akomoigwa, eeh.
Abana bande abake, naki baing'ani?
Omwana omoke pi, nyaroka enka eye ere form three, aro abwo na akamwana agake pi kare grade three.
Naki bairire ring'ana ria ogosira kwa tata omwabo sofa.
Abana barobwo bono na okona korera, gekogera bono na obarengereretie ng'a nabo basirie etaaya egekogera tata omwabo nere babwate ogosemeria ase obogima bwabo. Bono barobwo na okona korera rende.
Ebirengererio biabo mbire bibe iga ase abanto bakorigereretie, na eserikari y'ecounty ya Nyamira, na barai bande bonsi barabe bagokorigereria, nki orakwane na Abasamaria abaya baranyare bakorigereretie chinsa echi? Inche bono okogania kwane nkore ng'a, ogosaba kwane gochia ase abarai, buna oyo omonto bono ore Jerusa omomani, naki abe gakondigereria, ekero kwagwa nere, amang'ana aria basubati nabe amaete. Ere naende bono. Nero orachichanke onye mono egekogera bono omwana buna oyio omoiseke oroche ekero agosoka botuko may be nabo oranyore mambia oitirwe, gose onyorire ayande ayaragendere koment emechando ase omochie oria, na oyominto okoro omogeni amo na gabana oito, na bonsi pi abateneine koboria ebiro ao nasabire bankonye ase enka eyane.
Pole sana omong'ina, pole sana naende. Ring'ana rikong'u ri'ogotebwa Pole goikire bonene naende ekero okorigereria oreo obwate amborero obonene goikera chinsa echi iga, maybe Nyasae nabo agokorere amabera.
Mh, nere ntigerete nere orandende. Mh.
Omochie morigereria, timbwati kende nkomerete korwa ase aya iga. Onde bwensi oranyare gosapoti omong'ina oyo iga ase esapoti ende yonsi amang'ana endagera, onde bwensi oramokonyere nonye na omwana oyo iga ore mentally challenged by the way ekero okomorigereria nabo okorora nabo abwate omochando nabo nabo okomo advise in any way. Omong'ina tamaeti ng'a oise korwa enamba yago y'esimi ase abanto baria baragosapote ase gotomera neba ngeto gose nonye na ogokora pore ase esimi yabo. Maybe nabo korwa enamba yao yesimo. Enamba yane ere 0725061579. Nabo okonyerorera. 0725061579.
Togochia gokora pi. Nobwate maswali ande bwonsi okoiboria kera engaki igoro ye ring'ana eri buna riabeire rigokorekana?
Nakorueretie rende nabo nkonakweboria naki Nyasae one ndakini abana aba, lakini egento rende ndagani mono, amasabo, kera oyomo ansabere naki Yeso ankonye ang'e oboremu, eri ng'enderere gotenena ase enyomba yaye, naende nyare kogenderera korenda abana aba chingaki chionsi.
Nyasae tagogotiga. Bono omonto omorigeretie tokorire agwo ase rituko ria rero. Tumira ase omogano ogocha chimagnet nkorokoro.